Thonghnih kum kul kum nga cacawn nikhat ni i kan rel hngami Baibal. Shemuel pakhatnak a ngan pakhat a hme kul li in kul riat tiang. Cun hnuk a thlei dih in kum thum a timi cawtum pakhat le changvut e pha pakhat le mitsur hang cua khat he tiah amah sin ah a hun i kalpi. Shiloh i Bawipa inn ah khan a ratpi. Ngakchia cu a no te ko. Cun cawtum kha an thah i ngakchia cu Eli sinah an ratpi. Cun amah nih, “Maw ka bawipa, na nun bangin ka bawipa, keimah hi hika na hmai i Bawipa sin i thla a rak cammi nu kha ka rak si. Hi ngakchia caah hin thla kha ka rak cam. Cun Bawipa nih ka halnak kha a ka pek. Cucaah Bawipa kha amah cu ka hlanh cang. A nunchung vialte amah cu Bawipa sinah hlanh a si tiah a ti. Cun khika ah Bawipa kha an biak. Bawipa bia a si. Thawngṭha bia relnak Luka a ngan pakhat a hme sawmli paruk in sawm nga paruk tiang. Mary sakmi thangṭhatnak hla. Mary nih aa thawh i, Thanh tuah ka lungthin, Bawipa lianngannak cu. I lawm tuah ka nunnak Bawipa na khamhtu cungah. A salnu hi hi tluk minauta ka sinain a ka philh lo. Nihin thawk in hmailei ah cun mi vialte nih thluachuak nu an ka ti lai. Bawipa a ṭhawngmi Pathian nih ka cungah khuaruahhar tuk in rian a ṭuan. Amin cu a thiang. Amah a ṭihmi vialte kha chankhat hnu chankhat in a zaangfah hna. A ṭhawngmi a ban kha a samh i miruam kai hna kha an khuakhanmi he a ṭhek dih hna. Siangpahrang ṭhawngṭhawng kha an bawiṭhutdan cungin a ṭhumh hna i mi nauta kha a cawi hna. Rawl a ṭammi kha thil ṭhaṭha in a khimter hna i mirum kha kut lawngin a kalter hna. Kan pupa hna sinah a rak sermi biakamnak kha a zulh hna. A sal Israel kha bawmh awkah a ra i Abraham le a tefa vialte hna sinah, zungzal in zaangfahnak langhter ding kha a philh lo tiah a ti. Mary cu thla thum tluk Elizabeth sinah khan a um i cun inn ah a tlung ṭhan. Bawipa thawngṭhabia a si.
Atu cu Catechism of the Catholic Church timi Catholic Bupi Pathian biacawnnak kan ngeihnak caan a si rih lai. Catholic Bupi Pathian biacawnnak zumhnak bia pahlei nih zungzal nunnak ka zumh a thihnak kha Khrih thihnak he a komhmi Khrihfa hna nih thihnak cu amah kha naihnak le zungzal nunnak chungah luhnak a si tiin an hmuh. Bupi nih a thi dengmangmi sinah sual ngaihthiamnak bia a vun chim. Chiti thiang a thuh i a thihnak lam caah Bawipa Thisa kha a vun pek tikah nem tein bochannak bia kha a chim. Kal tuah, Khrihfa thlarau hi vawlei in! Nangmah kha an Sertu a Lianngan Pathian min in nangmah caah sifah temhnak a ingmi, a nungmi Pathian Fapa Jesuh Khrih min in, nangmah cungah toih a simi Thiang Thlarau min in, Kal ko, zumhawktlak Khrihfa. Atu ah daihnak in nung ko cang. Na inn cu Pathian he Zion ah si ko seh. Pathian nu ngaknu thiang Mary le Josef le vancungmi le mithiang vialte hna he leidip in an sertu sinah kir ko cang. A thiangmi Mary, vanmi vialte le mithiang vialte nih hi nunnak in na chuah caan ah nangmah don awkah ra ko hna seh. Na khamhtu kha hmaitonh tein hmu ko. Pumpak biaceihnak Minung nunnak cu thihnak nih a donghnak ah a phakter. Minung nunnak cu Khrih chungah a langmi Pathian vel kha cohlan awk asiloah al awkah pek a si. Timote kuat hnihnak a ngan pakhat a hme pakua in pahra. Biakam thar chungah biaceihnak cu Khrih a rat ṭhan tikah a si lai tiah a chim bik. Sihmanhsehlaw minung pakhat cio hi a thih cangka a rianṭuan ning le a zumh ning in laksawng pek a si lai tiah a chim lengmang fawn. Mirum pa le Lazarus bianabia Vailam cungah mifir pa a chimmi bia le Biakam Thar cacang dangdang ah thlarau hna nih an ton hngami bia a um len. Luka a ngan hleiruk a hme kul hnih, a ngan kul thum a hme sawmli pathum, Mathai a ngan hleiruk a hme kul ruk, Korin kuat hnih a ngan panga a hme pariat, Filipi a ngan pakhat a hme kul thum, Hebru a ngan pakua a hme kul sarih, a ngan hleihnih a hme kul thum. Cu an ton hngami cu pakhat le pakhat a dang kho. Mikip nih an thih cangka biaceihnak an ton dih. An laksawng cu vancung ah thianter in maw asiloah dairak in maw asiloah zungzal dantatnak in maw an co lai? Vancung Pathian vel le hawikomhnak chungah a thimi hna cu an thian dih cang caah Khrih he zungzal in an um lai, zeicahtiah annih nih amah kha hmaitonh tein an hmuh lai. Johan cakuat ukkhatnak a ngan pathum a hme pahnih, Korin kuat khatnak a ngan hleithum a hme hleihnih, biathlam a ngan kul hnih a hme pali. Thumkomh Pathian he a tlingmi nunnak, Thumkomh Pathian, ngaknu thiang Mary vanmi hna le mithiang vialte hna he dawtnak in nun awkah i komhnak cu vancung ti a si. Vancung cu minung nih an duh bikmi nunnuamhnak a tlinnak a si. Vancung ah nunnak cu Khrih he umṭinak a si. Thimmi hna cu Khrih chungah an nung. Filipi a ngan pakhat a hme kul thum, Johan a ngan hleili a hme pathum, Thesalonik khat a ngan pali a hme hlei sarih, Sihmanhsehlaw anmah min kha an thlau lo. A thihnak le a thawhṭhannak in Khrih nih vancung kha a kan hunpiak cang. Mithiang nunnak cu Khrih nih a tlinmi khamhnak theitlai kha tampi le tlingte in ngeih kha a si. Khrih nih amah a zummi hna le a duhnak kha fek tein aa tlaihmi hna cu a vancung thangṭhatnak kha a hrawmter ve hna. Vancung cu Khrih ah tling tein komhmi hna bu kha a si. Vancung ah Khrih le Pathian ah a ummi vialte hna an i komhnak cu a phunphun in Baibal nih a chim: nunnak, ceunak, daihnak, nupi ṭhitpuai, pennak zu, pa in van Jerusalem, paradais mit in hmuh bal lo, hna in theih bal lo, minung lungthin nih ruah bal lomi kha Pathian nih amah a dawtmi hna caah a timhpiak hna. Korin kuatkhat a ngan pahnih a hme pakua. Vancung sunparnak chungah thlusuakmi hna nih midang le sermi thil vialte he i pehtlaih in Pathian duhnak kha lunglawm tein an tlinter zungzal. Annih cu Khrih he an uk cang. Amah he annih nih an uk zungzal lai. Biathlam a ngan kul hnih a hme panga, Mathai a ngan kul hnih a hme kul khat kul thum. Thianternak hmun Pathian vel le hawikomhnak chungah a thimi hna. Asinain tling tein thenh rih lomi hna cu zungzal nunnak a co hngami cu an si ko. Sihmanhsehlaw annih cu an thih hnuah thianternak kha an ing rih lai. Vancung lawmhnak chung luh awkah a herhmi thiannak kha an phanh nakhnga caah a si. Miding hna thenh an sinak hmun cu bupi nih thianternak hmun pakatri tiah min a pek. Mah hi misual mi hna dantatnak hmun he aa dang ngaingai. Baibal nih mei in thenhnak a ti. Korin kuat khat a ngan pathum a hme hlei nga. Peter kuat khat a ngan pakhat a hme pasarih. Thiang Thlarau cungah a sualmi cu atu chan ah siseh, hmailei chan ah siseh ngaihthiam a si lai lo tiah Jesuh nih a chim. Mah bia hi sualnak cheukhat cu atu chan ah ngaihthiam khawh a si i cheukhat cu hmailei chan ah ngaihthiam khawh a si ti kha a kan theihter. Mathai a ngan hleihnih a hme sawm thum pakhat. Mah cawnpiaknak hi mithi thlacam piaknak cungah a dirmi a si. Cucaah Judas Makhabeus nih mithi hna caah ngaihthiam halnak a tuahpiak hna. Annih kha an sualnak in khamh an si nakhnga caah a si. Makhabeus ukhnihnak a ngan hleihnih a hme sawmli paruk, hlanliopi in bupi nih mithi upatnak le mithi caah thlacampiaknak kha a rak tuah tawn. Bawipa thisa thawinak kha a rak tuahpiak hna. Cucu annih nih thenh an si i Pathian hmai kha an hmuh nakhnga caah a si.

December thla ni kul le ni hnih, le thonghni kum kul le kum nga cacawn ni khan ni i kan rel hngami thawngṭha bia chungah kan rel hmasak lai. Luke a ngan pakhat a hme sawmli le paruk in sawmnga le paruk tiang Mary nih aa thawk i, “Tthan tuah! Ka lungthin Bawipa lianngannak cu i lawmtu ah ka nunnak Bawipa na khamtu cungah a salnu hihi tluk mino ta ka si nain a ka phil lo. Nihin thawk in hmailei ah cun Mi vialte nih thluachuah nawn an ka ti lai. Bawipa a ṭhawngmi Pathian nih ka cungah khuaruahhar tukin rian a ṭuan. Amin cu a thiang. Amah a ṭihmi vialte kha chankhat hnu chankhat in a zangfah hna. A ṭhawnmi a ban kha a sam i mi rumkai hna kha an khuakhanmi he a ṭhet dih hna. Siangpahrang thongṭhong kha an bawiṭhutdan cungin a ṭhum hna i mino ta kha cungah a cuai hna. Rawl a tammi kha thil ṭhaṭha in a khimter hna i mirum kha kutlawng in a kalter hna. Kan pupa hna sinin a ra sermi biakamnak kha a zul hna. A sal Israel kha bawmh awkah a ra i Abraham le a tefa vialte hna sinah zungzal in zungzal zaangfah hna langter ding kha a philh lo, tiah a ti. Mary cu thla thum tluk Elizabeth sinah khan a um i Cun inn ah a tlung ṭhan. Inn ah mah thawngṭha bia vialte cawnpinak hi a bidah nihin kan zoh ahcun mi thluachuah timi, cucu mi thluachuah timi kong singte kan zoh ti ahcun Mary nih Pathian a lawmnak ah bia a rak chimmi mi thluachuah timi kha a si. Cucaah mi thluachuah timi cu a bik in kan Zawttea cu a biapi ngaimi a si. Nihin kan Baibal chung le kan nubupi nih kan zumhpianak, misa raithawinak kan tuah tiah nifte kan tuahnak chungah entrance timi kha a um. Misa kan tuah tiah Luhnate meh entrance timi Baibal fang nihin ah Salm a ngan kul a thum a mee pasarih te kha kan reh. Bawipa ceunak cu amah i a lu bantuk in a si. Cun a sangmi ahhin Bawipa cu a ṭhan i kan pupa hna i innkapi kha a si. Cucaah mah innka cu lu tuah u, Siangpahrang cu lianngan nain lu teh ruh ti a si, entrance timi misal ral thawnh ah nihin kan tuahnak kha cucu siangpahrang cu lu teh rat ding a si timi kha Samuel Baibal chungah a ngan pahnih a hme pakhat le a hme pali le pariat chungah zeitindah profet Samuel hi profet Samuel kong hi kan rel hmasa ti ahcun A rak chuah na ding ahhin Pathian profet hna cu nih an rak chim: A nu Hanna le a pa Elkanah fa ngeih awkah Bawipa Pathian nih mah kha a peknak anmah nih an hal. Pa fapa kan pek law ti cucaah Bawipa sinin ka halmi a si tiin Amina cu Samuel ti kha a nu nih kha a pekmi a si. Cucu Pathian sinah. Cu Samuel cu profet kha a ra si tikah nihin ngakchia pa Pathian a pek i a nu nih cu Pathian a ka hal i a ka pekmi tiin thluachuahpi kha a lawm tuk in mah Samuel zong nih cu i Israel mi phun pawl le an nunzia te zong kha tampi kha ra cawnpi hna i a ra chim hna ti ahhin nihin Israel mi phun pawl cu an lung ne thleng i Pathian le a mermi tampi um, sual an ummi a rawkmi tampi an rum. Mah vialte cu Bawipa nih kha profet hna kha profet Samuel te hna kha a ram hmanmi kha kan hmuh. Nin kan rem in Luka chungah kha kan zo tiah Mary nih aa thawk i thotu ah ka lungthin Bawipa na khamtu cungah A ka phil lo ti Pathian kha a thangṭhat. Thangṭhat lawng si lo i Pathian i a thim i si caah nun Mary i Pathian a zumnak toidornak ngeinak cun Baibal hlun chungah Samuel le hika in Jesuh Khrih kongah i pehtlai in kan zoh tiah cu Hannah Samuel nung a si i Pathian sin hna le a pek i nihin ah Mary cu Pathian nih a ruah rua i Amah Pathian thimmi a si Pathian nih Jesuh Khrih Khamtu Bawi kha a ra chuak. Cucaah Salm le profet Jesuh Khrih Khamtu Bawi hi Israel miphun Pathian nih a thim tikah hin mah kanmah vawlei mi aiawh tein kha an nunzia te kha profet hna kha ra thim hna. Cucu nihin ah an nunnak te kha kan hmuh. Cucah Luka a ngan pakhat he sawmli le pariat chungah khan nihin thawk in hmailei ah cun mi vialte nih thluachuanung an ka ti lai. Cucu Baibal chungah. Luka ngan pakhat a mee sawmli le pariat chungah fiangte ah a ṭial. Mi thluachuanung ti cu ningah Pathian nih pekmi thluachuah a si lo. Mi vialte cu Pathian biami kan si. Pathian he kan dawt i kan zum i Pathian kan biabuk in kha cu bantuk i thluachuah timi Pathian sin ram i lianngannak le sunglawi le sungparnak vialte cu nihin ah Pathian a thimmi sin, profet sin in a si. Cu nihin ah nu Mary cu Pathian a thim caah kha mi thluachuah nan kan ti lai a ti. Cucu Mary kong ah i kan zoh ti ah cu mi cheukhat cu An fiang lo. Nihin an fiang lo. Mete cu mi sawsaw si an ti. Cucaah kah uh, zei an rel lo bantuk te kha an henak. Sihmanhsehlaw Satan rianṭuannak cu a ṭhawn ngai. Phunphun te kha ra te la. Jesuh Khrih man Beelzebul an ti cu tah. Jesuh Khrih man an do cu tah. Cucu dotu cu an phung si. Sihmanhsehlaw nu Mary kan timi Mary cu Pathian thimmi a si. Rauhhlan ah Jesuh Khrih le Josef he amah kha Bethlehem ah an kal lai i Jesuh Khrih kha a ra chuap cang lai. Nihin ah vawleipi nih Khrihfa kan ti i zumtu si law zumlotu vialte zong Christmas i an thangṭhatmi cu Pathian khuakhan ah a si. Cu bantukin nu hi nu Mary kong ah hin thluachuami timi hi mi vialte in a thluachuam in Nuan ka ti le ti tiah Baibal bia bang tuin mi thluachuah a si a ti lomi cu Satan a si kan ti khawh. Cucu Baibal bia a si. Cucaah kan zumhnak le kan nunnak le Pathian kan dawtnak vialte Baibal bia chungin a nun ning Khrihfa kan si bantuk i Nung Mary kong ah hi lung awtawm i um hlah u sih. Siang tein thlacam hrimhrim u sih. Thlacam zuam u sih. Nu Mary ba te tuai dora na ngei u sih. Cucaah Mary cu thla thum tluk Elizabeth sin a um i a inn a kir ṭhan ti te hna kha Baibal chungah an nunzia te le a umtu ziate kha a ṭial dihmi cu nihin ah anmah nunziate kha cawm dih i anmah nunzia bantuk i Pathian nih mi thimmi a si caah khah cucaah Pathian thimmi vialte hi mi thluachuah an si ti hi Judah nih hin kan ṭialmi vialte le kan nunmi vialte Baibal chungah Samuel profet nih a rat chimmi vialte le nihin kan nunnak tiah nu Mary he nun in Pathian a biami kan si nakhnga le Pathian cu kan chungah ummi a si nakhnga mi thluachuah timi Pathian i